Hu mer virdu och driwwer geschwat, datt ganz vill och am Télétravail geschafft gouf. Mir kennen se alleguerten, déi flott Zoom-Meetingen oder aner Tools, déi een dofir benotzt. Ganz koup Videokonferenze goufe gemaach. Et duerft ee jo, et konnt ee jo net zesummen op engem Dësch sëtzen. An, jo, dat gouf a ganz ville Fäll applizéiert. Mol méi, mol manner gutt ëmgesat, mee déi Aarbechtsmodeller, nei Aarbechtsmodeller, Digitalisatioun an Teletravail ass op alle Fall e grousst Thema gewiescht elo an dëser Kris. An doriwwer hu mir och mat Buergermeeschteschen a Buergermeeschtere geschwat an engem klenge Video, dee mer eis elo mol direkt ukucken. Télétravail ass ugeschwat ginn an Télétravail ass och vun de Collaborateuren akzeptéiert ginn. Et hunn der aus all Service sech gemellt fir den Télétravail ze maachen. Éischt Begeeschterung, dat ass ganz ganz oft de Fall, déi sackt mat der Zäit e bësselchen of an esou war et och an dësem Fall. Am Ufank ass ëmmer gesot ginn, et kann ee sech selwer organiséieren, et ass vläicht manner Stress, et huet een dat Hin an Hier och net, d'Rabbecht fir op d'Aarbecht, vun der Aarbecht dann nees heem, dat alles ass selbstverständlech ewechgefall. Mee et muss een awer och soen, dass ganz, ganz ville Beamten de Kontakt mat de Kollege séier gefeelt huet. D'Aarbechtsklima, dat ass och eppes ganz, ganz anescht, wann een am Haus, an der Gemeng all Dag zesummen ass, e reegelméissegen Austausch huet. Da géif ech soen, Teletravail ok, awer net exklusiv. De Message war ganz klar, Facture musse bezuelt ginn, mir wäerte genuch Problemer kréien a verschiddene Betriber. Et war ganz klar, d'Recettë musse fonctionnéieren, den Accueil huet net onbedéngt mussen do sinn, Déi Madamm, déi sech ëm d'Schull këmmert, déi war och net ëmmer do. D'Jongen aus der Equipe, mir haten eise Service technique a véier gesplitt, eng Equipe vun de Jonge war ëmmer do, déi aner zwee Equippe waren à disposition doheem an déi zwee Persoune vum CIGR waren à disposition doheem. Et huet ee gemierkt, datt mer um Wee vun der Digitaliséierung, also fir iwwerhaapt d'Basis ze schafen, fir eise Mataarbechter ze erméigleche vun doheem aus ze schaffen, awer nach e wäite Wee virun eis hu. Mir mussen dat informatescht, d'Büroticksmaterial erméiglechen, well dat d'Basis ass, fir iwwerhaapt kënne vun doheem aus ze schaffen, an do donieft och nach eis Matbierger sensibiliséieren, well Obwuel et jo schonn zënter méi laangem an de ville Gemengen eng ganz Rei administrativ Demarchë gëtt, déi ee bequeem vun doheem aus ka maachen, mierkt een awer, dat vill Leit nach ëmmer de Reflex hunn, éischter sech op d'Gemeng ze deplacéieren. Dat heescht, mir hunn u sech dräi Elementer, déi mer elo an där Post-Covid-Zäit och musse kucken, méi Digitaliséierung, De Kader schafe fir vun doheem aus iwwerhaapt kënnen ze schaffen an d'Sensibiliséierung vun der Populatioun. Dann hu mer jo och als Politiker, als Gemengen a Schäfferéit geléiert äis mat dem Videoconferencing ze familiariséieren. Dat huet och gutt geklappt. Muss een awer derbäi soen, d'Videoconferenzen hunn och hir Schwächten a Mängel opgewisen. Si si gutt dann, wa mer mat Planungsbüroe schwätzen, wa mer ënnerlei schwätzen, um Schäfferot beispillsweis, mee se sinn dann net méi gutt, wann de politeschen Debat gefouert gëtt. Da brauch een d'physisch Präsenz vun de Gemengeconseljen an engem Gemengerot, da léisst sech diskutéieren. Dat geet net iwwer Videokonferenz. Mir hunn et fäerdegbruet, an engem relativ schnellen Zäitraum eis Aarbechtsmodeller unzepassen. dass Leit kënnen op en Télétravail kënnen zeréckgräifen. An et muss een natierlech wëssen, dass do och verschidde Viraussetzungen technescher erfuerderlech sinn, och bei den eenzele Leit, bei de Mataarbechter, Mataarbechterinnen. Wann een doheem aus wëllt schaffen, huet een de richtege Réseau, funktionéiert dat mat der Geschwindegkeet an esou virun, huet een Accès, dat hu mer awer alles Geléist kritt, dass dat eis erméiglecht huet, och an der Krisenzäit wéi eng normal Administratioun virun ze funktionéieren, mat klengen Aschränkungen, awer den Déngscht um Bierger konnte mer awer garantéieren, an ech mengen, dat ass dat Allerwichtegst an eiser Missioun. Guer, dass mir och e klengen techneschen, e klengen technesche Problem hei haten. Mir sinn awer elo nees do an Dir kënnt eis och natierlech weider Är Froen dann iwwert den Chat, iwwert eis Chatfunktioun eraschécken an dann huele mer déi hei natierlech mat op. Sou, d'Thema Teletravail, ech froen einfach mol den Här Eicher, Teletravail, wat Wéi huet dat bei Iech funktionéiert? Wéi gesitt Dir dat Ganzt? Ass dat eng flott Léisung oder eréischt der awer net esou? Wéi gesitt Dir dat? Mä ech menge mir hate bei verschiddene Leit iwwerhaapt kee Choix, well dat Personnes vulnérables waren, ënner anerem ee vun eise Schlësselpersounen. Do war et kloer, datt mer deen direkt géife vun doheem aus schaffe loossen. Et war awer och esou, datt mir schonn eigentlech e bëssen drop virbereet waren, datt mer äis am Virfeld scho Gedanke gemaach haten, wéi mer äis giffen organiséieren, och vun doheem aus. Mir hate mam SIGI Kontakt fir déi technesch Léisungen ze installéieren. Dat huet relativ schnell an och ganz gutt geklappt gehat. Et ass awer esou wéi de Marco Schank seet, wa mir iwwer Teletravail schaffen oder et war nobehaakt, wa mir iwwer Teletravail schaffen, dann ass et esou, dass Der eng ganz Partie Aarbechten natierlech kanns vun doheem aus maachen. Ech stellen sech awer och bei aneren d'Froe vun Datesécherheet, vun Accessibilitéit. Mir mussen e Regelwierk, e legaalt Regelwierk, mengen ech, elo an nächster Zäit op d'Bee setzen, wat eis do Klorheet verschaaft. Mä mir wëssen eppes, Dat, wat nach virun engem hallwe Joer als komplizéiert, onméiglech oder emol guer net diskutabel erschéngt huet, ass zur Normalitéit ginn. An dat, mengen ech, do vun där Geleeënt musse mer profitéieren. Et ass eng Chance. Eppes, wat ech och wollt soen, et ass och opgefall, dat déi Leit, déi och elo, eis, eis Bierger, déi vu bausse elo déi nei Medien och méi profitéiert hate wéi soss, dat do net zu engem groussen Schub kommen ass. Ech hat ee Moment gefaart, wa lo den Deconfinement kënnt, dann op eemol, dann iwwerlafen se äis, da kommen d'Leit mat den Honnerter eran. Dat war guer net de Fall. Dat heescht, mierkt een och, datt et en Ëmdenke bei eiser Populatioun ass an datt een och dovunner soll ausgoen an dat och déi Approche soll notzen. Här Hagen, Dir wëllt. Jo, ech mengen, iwwer Teletravail ass elo villes gesot ginn. Mä wat effektiv flott ass, wat d'Erfahrung vun der Kris elo gewisen huet, ass, datt fir verschidde Reuniounen, wou virdru vläicht fënnef Leit sech duerch eng Stonn Stau hu misste kämpfen fir eng technesch Reunioun, datt een déi genau esou gutt kann iwwer Visiokonferenz maachen, datt d'Leit vill manner Zäit verléieren, dass et gëtt och manner CO2 ausgestouss. Also ech kucken, mir hunn quasi eise PAG konnte finaliséieren iwwer Visiokonferenz. Wa mer all déi Rendez-vousen hätte misste physesch ausmaachen, da wäre mer sécherlech elo nach net fäerdeg. Also ech mengen, dat sinn déi positiv Léiere wou mer sollen draus zéien. Mee et ass effektiv esou, déi politesch Reuniounen, do ass et einfach Besser wann een d'Leit gesäit, spiert een se besser an da kann ee besser diskutéieren. Madame Hansen, wéi gesitt Dir dat? Ass esou eng Videokonferenz, Schäfferotssëtzung, ass dat eppes fir d'Zukunft oder awer léiwer esou gutt et geet sur place sinn? Ech menge fir verschidden technesch Problemer ze klären, ass déi Visiokonferenz definitiv gutt an d'soll een och bäibehalen. Ech fannen awer dat, och wat elo den Teletravail elo ugeet, dat dat bestëmmt eppes ass, wou een, wat een an der Zukunft nach muss a soll ausbauen an och senge Beamten zum Beispill d'Méiglechkeet ginn, fir een, zwee Deeg doheem ze schaffen, besonnesch op engem Dos-, een, zwee Dossieren. sech dann ze isoléieren, fir sech dann kënnen ze konzentréieren an déi Dossiere weider ze, an deene weider ze schaffen. Ech fannen awer och, datt immens vill un der Kommunikatioun verluer geet bei eis, wann Der dann aus deem, aus engem Service zum Beispill mat zwee Leit, da waren déi eng am Teletravail fënnef Deeg an dann deen aneren, an déi Kommunikatioun intern ass awer wierklech verluer gaangen, soudatt ee mengt, do de Mëttelmooss awer muss fannen. An ech mengen, et ass awer och elo illusoresch ze mengen, dat soen ech elo als Mamm vun zwee Kanner, dass de Télétravail an Homeschool kanns maachen. A mir sollen awer och do net ze naiv sinn an nächster Zukunft. Dat muss awer och elo eng Kéier gesot ginn, well béides klappt an deene seelenste Fäll awer ganz gutt. An do muss een och oppassen. An da wat mir awer opgefall ass, mir hunn an der Schoul, an zu Bettenduerf an der Schoul iPaden a mir hunn immens vill iPaden awer nach missen un d'Famillen rausginn, well déi awer nach net genuch där Medien haten, fir eben dee Homeschool zum Beispill kënnen ze maachen. An ech mengen, do musse mer awer och als Gemengen, respektiv mam Ministère enker kucken, datt mer eis do awer e bëssen opbauen, fir a nächster Zukunft do awer nach méi Medien och de Kanner zur Verfügung ze stellen, well wann et nach eng Kéier zu engem Homeschool kënnt, dass awer net jiddereen déi déi Possibilitéit hutt fir dat richteg kënnen ze maachen an déi däerf mer mengen ech och net vergeessen. Thema Télétravail nach ëmmer, an ech mengen do wollt d'Madame Beyrola eppes derzou soen, wéi war dat dann zu Dippech mam Télétravail? Wéi huet dat funktionéiert? Huet dat gutt funktionéiert a wéi ass et ukomm virun allem bei de Leit? Ma lauschter, also Télétravail, do hunn, dat ass jo mat, mat de, mat eisen, mat eise Mataarbechter. An ech muss soen, mir hunn ëmmer schonn dovunner geschwat, fir einfach d'Instrument, wat d'Digitalisatioun, oh elo fänkt schonn un, ubelangt, fir eis do opzestellen. Mee u sech ass d'Kris komm, ier mer dat awer gemeet haten. Mär hunn nämlech festgestallt, wéi gesot, ech hat jo och am Virfeld scho gesot, dass mer direkt dorénavant déi fënnef vulnerabel Leit haten, do hunn natierlech missten dat alles, déi Apparater, mär haten déi net elo zu zur Verfügung, dass mär schonn d'Computer haten, fir de Leit dat dann mat op de Wee ze ginn. Déi hunn am Virfeld hu se hir kritt vum eegene Büro, hu mer dann doheem installéiert. Wéi gesot, mer hu praktesch, ech wëll soen, datt mer awer 14 Deeg hate bis mer, bis et stung. Ob et herno richteg direkt fonctionnéiert huet, ech wëll dat, ech ka jo och net elo alles hei, hei soen, mee wat och enorm wichteg ass, wa mer dann an deem Punkt schwätze vu Formatioun, Do muss och eis, eis Leit mussen do och nach déi néideg Formatioune mat op den Dag bréngen, well et geet net duer, dass de d'Installatioun hues, du brauchs och d'Formatioun. An dat ass dann och natierlech ee Volet, wou ech weiderginn un de Ministère, dass do einfach muss gekuckt ginn, dass do déi Formatiounen ugebuede ginn an, jo, dass dat enorm, enorm wichteg ass. A wéi et natierlech bei eis do zu Dippech ukomm ass, dat, dat, natierlech ass, ass dat gutt. Mee ech soen och ëmmer, dat muss och alles e Kader kréien. Do muss, wéi gesot, do war dann natierlech eise Personalbüro, war deen och e bëssen do gefuerdert. Do hunn einfach missten, dee Kader huet misste gesat ginn an du hues misste festsetzen, hei dee mécht dat oder dee mécht dat. Wat wahrscheinlech an enger klenger Gemeng net dorénavant esou leeft, mee mir sinn awer duerch, da geet een alt erëm dat Positiivt sichen, ech mengen duerch d'Pandemie si mer e bëssen dozou forcéiert ginn, fir op dee Wee ze goen an och fir do ze fonctionnéieren. Mee wéi gesot, Formatioun ass enorm wichteg. Da géif ech d'Wuert nach enke weiderginn un den Här Lagoda. Wéi war dat zu Biekerech mam Teletravail? Also mir haten effektiv um Ufank, muss ech soen, och e bëssi eis Krämpes um techneschen Niveau. Dat heescht, mir hunn eis fir d'éischt misse mol eng Kéier opstellen, fir datt déi VPN-Leitungen och alleguerten opgestallt sinn, fir datt am Fong eis Beamten och kënnen vun doheem aus op de Server vun der Gemeng kënnen zrëckgräifen. An ech mengen awer, ee Punkt ass och wichteg ze soen, dat ass, fir ze klären, wat heescht iwwerhaapt Teletravail, datt do kloer Consignë sinn, well bon, Ech hunn et selwer gemierkt, wann ech elo mol als Buergermeeschter emol heiansdo an Ministèren ugeruff hunn, da krut ech dann als, als Äntwert, jo den Här ass, oder d'Madame ass am Teletravail. Dat huet fir mech esou geklong, wéi wann se an de Vakanz oder am Congé wier. Also ech hu menge Leit och deemools ganz kloer matgedeelt, wann Dir am Teletravail sidd, da stelle mer den Telefon ëm. Dat heescht, wann een urifft vun eise Bierger, dann ass et ganz kloer, datt Der zu deene gewinnten Horairen, dat heescht vun 8 bis 5, dann och disponibel sidd. Genau d'selwecht wéi mat de Mailen. Dat heescht, wann eng Mail erakënnt, dann äntwert der wann d'Schlift genau esou op déi Mail wéi virdrun och. Och ech mengen, dat sinn einfach Saachen, déi muss een och eng Kéier kloer soen, datt fir jiddwereen och selbstverständlech ass, datt am Fong Teletravail näischt aneschtes ass, wéi datt een vun doheem aus schafft. Voilà, ech mengen, dat ass am Fong eppes, wou een och an Zukunft muss drunner schaffen. Ech weess, datt den Innenministère eis do och als Gemenge wäert ënnerstëtzen. Ech mengen, do mussen einfach Reglementer opgestallt ginn, fir datt et fir jiddwereen d'selwecht ass, well, Ech mierken dat jo och, dass um Ufank och vläicht eng Kéier kuerz gesot ginn, et gëtt ëmmer e bëssi geknoutert an de Servicer. Et sinn heiansdo Leit, déi mengen, si géife méi schlecht ewech komme wéi anerer. Dofir ass et ebe wichteg, datt dann déi Reglementer opgestallt ginn an dann ass et fir jiddwereen d'selwecht. Voilà. Här Michaux, Dir wollt och nach eppes dozou soen. Jo, also mir hunn, jo, den Teletravail hu mir jo wierklech vun Ufank un mat en Consideratioun gezunn. Mir hunn natierlech e ganz gudde Chef de service, deen zu Dippech am Gemengerot sëtzt. An dann muss enke bei deen e puer Tipps siche goen. Am Gemengerot sëtzt en awer. Mee wéi gesot, mir hätten do ganz séier reagéiert. Mir hunn och d'Méiglechkeet gehat, fir net nëmmen elo anzekafen, mee fir och PCen an d'Schoule sichen ze goen an deementsprechend och mat eise Leit déi dann ëmzeprogramméieren, well eeben d'Situatioun et erfuerdert huet. An ech menge schonn, dass, genau wéi de Kolleeg Lagoda elo gesot huet, dass een natierlech muss verschidde jo, Regeln opsetzen fir déi Leit, déi op Télétravail schaffen, mee et ass awer wierklech en Outil, deen net fir alles zoustänneg ass, mee deen awer wierklech gutt kann hëllefen. An an d'Pandemie huet e wierklech bemo vun engem Moment op deen aneren geklappt. An dat, mengen ech, huet och net jiddereen esou erwaart gehat, mee dat huet awer wierklech ganz gutt geklappt an, mengen ech, net nëmmen zu Esch. Lo krut ech nach eng Fro aus dem Chat erageschéckt vum Här Bisenius. Dee schreift, Teletravail, wéi kéint dat an Zukunft e kloere Kader kréien zum Schutz vun der Ekipp an och fir eventuell Abüen ze ënnerbannen, wéi mer eben och elo grad geschwat hunn? Ech mengen d'Fro ass fir d'Madame Ministesch. Den Här Bisenius ass, mengen ech, och Schäffe vun enger Gemeng. An da misst e wëssen, datt mer als Interieur elo e Questionnaire lancéiert hunn, well mer eis genau och déi doe Froe elo gestallt hunn, respektiv och wëllen hei erëm d'Erfahrunge sammelen, déi elo déi jeeweileg Gemenge mam Teletravail haten, dass mer déi, also déi Ausso vu virdrunner, op eemol si Saache méiglech, déi soss ni méiglech waren, déi huet mer ganz gutt gefall. An ech mengen, ee positiven Aspekt, dee mer hei kënnen erauszéien, ass notamment eeben d'Organisatioun vum Télétravail. Dofir hu mer, wéi gesot, dee Questionnaire lancéiert, fir engersäits vun den Agentinnen an Agenten, déi am Télétravail elo geschafft hunn, den direkte Retour ze kréien, wat waren hir Erfarungen, Wéi hu si sech organiséiert? Awer och, wat ass de Besoin vum Digitalen hier? Wéi ass och iwwerhaapt hiert Wuelbefannen? Wéi huet d'Aarbecht sech konkret fir si organiséiert? Wat ware vläicht och Defien, déi sech gestallt hunn? An de Questionnaire riicht sech eben och un de Schäfferot, fir dann och vun där anerer Säit awer matzekréien, Wéi huet dee ganze Fonctionnement, fir dat alles en place ze setzen, wéi huet dat fonctionnéiert, respektiv och fir ze verstoen, wat do dann d'Besoine sinn, fir esou kënnen herno e Kader ze schaffen? D'Fonction publique, de Ministère huet jo och esou e Pilotprojet mol schonn gestart. An hei kucke mer mol, wat d'Conclusiounen sinn, déi se heirauser zéien. Dat ass jo och fir eis interessant, fir dat eeben herno mat an de Kader ze huelen a wéi gesot eben och dat, wat mer elo vun Input iwwert dee Questionnaire erakréien. An déi éischt Äntwerten, déi mer erakritt hunn, decken sech och mat deem, wat mer elo héieren hunn, an do mengen ech, verroden ech net ze vill, dass eng grouss Demande do ass, fir en Télétravail ze maachen. Et gëtt en Besoin an d'Demande ass, wéi gesot, ganz kloer, fir, Do stellen d'Leit sech emol vir, fir ee bis zwee Deeg an der Woch kënne ganz op den Télétravail ëmzesetzen. An esouguer och d'Servicer, wou ee elo net direkt denkt, datt den Télétravail méiglech wär, och déi maache sech Gedanken, fir awer emol ze kucken, wéi kéint een dat dann organiséieren, wann een an esou enger Situatioun wär. Ech mengen, dat sinn alles. Reflexiounen, déi mer solle mathuelen, well mer mierken, dass net nëmmen an enger Krisenzäit wichteg ass, den Télétravail ze hunn, mee och doriwwer eraus, eben d'Demande fir den Télétravail ze maachen, mat deenen anere positiven Atouten, déi et ginn. Wa mer doriwwer diskutéieren, ass fir mech ganz kloer, dass mer déi Acquisen, déi mer hunn, net a Fro stellen a vläicht esouguer nach an enger nächster Etapp méi wäit ginn an och iwwert esou en Droit à la déconnexion och déi Prinzipie sollen diskutéieren, well dat hänkt och alles domat zesummen. Et ass virdrun gesot ginn, Teletravail ass schaffen. Dat ass elo net einfach doheem virun d'Tëlee an an de Rechner d'Kand dobäi ze versuergen an dann d'Aarbecht ze maachen. Dat ass schaffen an da muss een och kucken, eeben och de Schutz vun de vum Gemengepersonal, dass deen doduerch assuréiert ass an dass eben och esou eben d'Aarbecht och ka bewältegt ginn. Ech mengen, dofir ass wichteg, dass mer dat eben zesummen diskutéieren a ganz kloer wäert ech dat och herno a menger sougenanntener Tripartite, déi ech da fir de Gemengesecteur hunn, eben an der Commission centrale déi Diskussiounen weiderféieren, fir och hei de Gemenge kënnen eben déi Ënnerstëtzung ginn, déi se brauchen. Ee Wuert wollt ech awer nach soen, well am Ufank nach iwwert d'Videokonferenze Rieds war. Ech wéilt do duerfir net vergiessen, dee Moment, wou mer am Lockdown waren, wou jo d'Gemengen sech hunn dann missen e Kontinuitéitsplang ginn, engersäits fir eben déi essentiell Servicer kënnen ze assuréieren, eben och d'eegent Personal kënnen ze schützen, huet sech och d'Fro gestallt, Wéi kënnen awer d'Gemengen, Autoritéite grad während dem Confinement weider operationell bleiwen. An do ass eben d'Aféierung vun der Visiokonferenz komm. Dat gëtt et net am Gesetz, dat ass guer net virgesinn. Och de Vott iwwer Procuratioun an dann de Sitzungssall wiesselen, ouni nach déi Approbatioun vum Ministère ze kréien, dat war eng vun den éischten Decisiounen, déi mer geholl hunn, fir eben, datt d'Gemengen och hei weiderhin entscheedungsfäeg bleiwen. Ech mengen, dat ass och ganz wichteg. An och hei, hu mer nom Etat de crise elo dofir gesuergt, do hu mir nach am Moment d'Gesetz, well elo nach op ee Mount leeft, fir déi Instrumenter weider de Gemengen zur Verfügung ze stellen, a wou ech och nach eng Kéier do en Projet de loi déposéiert hunn, fir dat eeben nach esou laang en vigueur ze halen, wéi mer eeben an där Situatioun sinn, an där normaler, also an där neier Normalitéit, wou mer eis befannen, an och esou laang eeben all déi Gest. Barrièrë mussen agehale ginn an och wou Leit nach ënner Quarantän sinn an net kënnen, an ech mengen, dat dierfe mer net vergiessen, do si och eng Rëtsch vun de Lokalpolitikerinnen a politiker, déi entweder krank sinn oder a Quarantän sinn, déi awer dee Moment net kënnen hiert Mandat ausüben, net kënnen hir Aarbecht maachen an och doduerch sinn déi Instrumenter iwwer. Interessant fir esou weiderhi kënnen déi lokal Demokratie eben esou um Liewen ze halen. An ech mengen, do ass et wichteg, datt mer och hei eben zesumme geschafft hunn an datt mer séier hei déi Instrumenter konnten en place setzen. An esou stellen ech mer dat eben och vir, datt mer hei eben Hand an Hand, d'Gemenge mam Intérieur do schaffen, fir ze kucken, wat sinn geziilt hei d'Besoinen a wou kënne mer direkt eng Reaktioun, direkt eng Äntwert ginn, fir datt eben d'Gemenge kënne weiderhin hir Missiounen wouerhuelen. Krut ech hei nach aus dem aus dem Chat e puer Messagen eran. An zwar schreift der een, et ass zwar elo net direkt Thema, mee wéi wier et eventuell méiglech méi Biergerbedeelegung an de Gemengen an Zukunft ebe méiglech ze maachen? Ginn et do vläicht Iddien? Ech dréie mol einfach mol an d'Ronn. Madame Hansen, vläicht wéi een nach op méi Biergerbedeelegung kéint kéint setzen, dat nach méi méiglech maachen, vläicht a Form vun dëser vun der Digitalisatioun, mat der Digitalisatioun? Jo, elo ganz spontan kéint ech mer virstellen, dat een effektiv Fro an Äntwerten, eng Fro an Äntwertestonn géing iwwer déi Off, jo, iwwer iergendee Kanal einfach maachen, wou d'Bierger da spontan kéinten hir Froe stellen. Oder effektiv, mir maachen dat elo zum Beispill mat eiser Jugend, datt mer do elo eng Kéier ee Forum eng Kéier mam Jugendhaus zesumme maachen, fir awer méi speziell einfach méi Biergerbedeelegung bei deenen, bei enger gewëssener Schicht ze kréien an déi Jonk emol e bëssen do ze këddele fir ze kucken, wat si eeben wëllen. Mee ech mengen, datt dat ee Prozess ass, dee lues muss wuessen, wou jidderee sech muss dru gewinnen, esouwuel d'Politiker, fir sech och esou spontan dann eeben de Leit ze stellen, wéi awer och d'Bierger, datt se sech och trauen, dat ze maachen an einfach emol d'Froen ze stellen. Ech mengen, do ass et, ob een zesumm, jo, Mir mussen eis do drop zou bewegen. An ech mengen, datt dat awer ganz spannend gëtt a bestëmmt een Outil gëtt, deen een an Zukunft kann notzen. Ech mengen, den Här Hengel wollt och nach eppes dozou soen. Jo, ech mengen, mir hunn eis och déi do Fro gestallt, bei eis ganz konkret, well mir elo um Punkt sinn, wou mer kënnen d'Saisine maache fir eise PAG. An do ass jo och elo déi nei Méiglechkeet, datt een do d'ëffentlech Versammlung mécht iwwer Visiokonferenz. Mir hunn awer elo decidéiert, mir waarde mat der Saisine bis am September, well soss fält et och elo an de Summer. Mee also ech fannen et absolut wichteg a richteg, datt dat elo gemaach gëtt. Mir dierfen awer net vergiessen, datt et awer eng ganz Rei Leit an eise Populatioune ginn, wou déi Moyen der net hunn. A mir dierfen et net bemol esou gi loossen, datt. déi bemol net méi dee selwechten Accès hunn. Also ech mengen, da si mer an deem Moment e bësse bei der Chancëgläichheet. Dat heescht, et muss ee wierklech kucken, datt béides gläich garantéiert ass. Dat ass sécher. D'Madame Bay wollt och nach dozou eppes soen. Also eppes muss ee festhalen, All Gemengerot ass ëffentlech. All Gemengerot Wéi gesot, mir hate, waren elo an der Pandemie, do war dat jo dann net esou méiglech, mee du hues jo awer vill Gemengen, och wa mir nach net dee Berühmtenen als Schäffen hunn, deen dann eis an der Informatik hëlleft, si mer awer da schonn e bëssen, dass mer eng Audio-Iwwerdroung hunn an dass en d'Leit awer do kënne sech dann da mellen. Wéi gesot, all Gemengerot ass ëffentlech, ass dem Public op. Dat wësch ech aus. Gutt, éier mer elo direkt bei dat nächst Thema eriwwerkommen, eng Kéier kuerz d'Wuert bei den Här Biancalana, Biergerbedeelegung zu Diddeleng. Do, do gëtt och vill gemat. Jo, ech menge mir hunn do eng Rei Prozesser lancéiert ronderëm d'Biergerbedeelegung. Effektiv, de Gemengerot ass, ass, ass, ass public oder respektiv ronderëm de PAG. Ech gesinn dat éischter als Biergerinformatioun. Ech Biergerbedeelegung ass wierklech e Prozess, wou de Bierger aktiv un der Ausschaffung vun engem Projet matmécht. Dat hu mer am Kader vum PAG gemeet, wou se schonn am Virfeld a Workshoppen hir, selwecht wéi och d'Ministesch et gemeet huet, mateneen fir modern Gemengen, am Kader vum PAG respektiv och am Kader vum Projet NeiSchmelz, Wunnengsbauprojet hei, ech mengen, dat sinn, dat si Prozesser, déi, déi brauchen hir, déi brauchen hir Zäit. An d'selwecht och déi Fro, wann een de Lien mécht mam, mam, mam, mam, mam Télétravail, wann een och Mataarbechter, Mataarbechter huet, déi am Télétravail sinn. Ech mengen, Ausgangspunkt bei deem Volet wéi och bei der Biergerbedeelegung a bei deene Prozesser ass einfach Vertrauen. Vertrauen, datt seng Mataarbechter, Mataarbechterinnen hunn, datt se doheem an deem Ëmfeld, wou se evoluéieren, d'Aarbecht vun hirem Service maachen. An bei der Biederbegelegung ass et eeben dat Vertrauen an de Bierger ze hunn, dass en eng gewëssen Expertis huet an déi en ouni Problem an déi Prozesser ka mat abréngen. An dofir mengen ech, kënne mer och nëmmen dovunner profitéieren, bei der Biergebelegung bei verschiddene Projeten op deen Know-how zeréckzegräifen, well dat beräichert engersäits d'Bierger, déi matmaachen, mä dat beräichert awer och d'Politik um lokale Plang, respektiv och um nationale Plan.